Бездә кунакта хезмәттәшебез, Калеб яңа буын җыены авторы Гүзәл Сәгыйтова. Гүзәл, исәнмесез? Исәнмесез, исәнмесез.
Гүзәл, хәерле көн. Бер дә тик тормыйсыз. Әйе, Гүзәл. Шулай.
Соң вакытта нәрсәләр белән шөгыльләнәсез? Әлеге афиша нәрсәләр эшләгәнегезне раслап тора. Афишада да бик зур итеп куелган, бик зур рәхмәт сезгә, экраннарда күренеп тора. 11 ноябрь көнне кичәгә чакырабыз барлык тамашачыларны да. Керү бушлай һәм ул 1926 дип Атала. Әйе, нәкъ менә 1926 социаль челтәрләрдә дә еш кына күренде әлеге сан, Гүзәл. Ул нәрсәне аңлата, нәрсәгә багышланган? Әйе, башта интернетта инде без бары тик саннар гына, 1, 9, 22, 6, шундый саннар гына куйдык һәм инде бу туган елыңны күрсәтмә инде диючеләр дә булды. Ягъни бу синең магазиныңның кодымы, сейф. кодымы, әллә инде... Һәм берсен дә башына аны синең теге банк карточкасы коды икән килмәде иде. Ансы да төрле-төрле фикерләр булды. Ләкин бу ел, әлбәттә, 1926 ел, менә хәзер инде серләрне ачсак була, чөнки без флешмоб рәвешендә шушы саннарны тараттык. 1926 ел ул соңгы тыныч елларыбызның берсе. Инде бу елны кара исемлекләр төзелә башлаган һәм инде без бүгенге көнне аны яңартуыбыз юкка түгел. Бәлки, без дә шушы чорда яшибездер, бәлки, 2016 ел безне бөтенләй башка яңалыклар белән каршы алыр. Без белмибез. Андый ук пессимистик рухларга бирелмик әле, Гүзәл. Шулай да мин сезне бөтенләй башка оптимистик рухтан карар идем, сезнең эшчәнлекне. Бу бит инде үзенә күрә, әйе, безнең милли традицияләребезне кайтару, яшьләрне таныштыру, Менә яңа буын вәкилләрен чынлап та шушыңа игътибарын юнәлтү аларның. Һәм ахрысы да бүгенге иҗат интеллигецниясен барлау. Әйе, Әйе, чын һәм мәгънәсендә.
безнең Калеб яңа буын җыены барлыкка килгәндә дә менә төрле өлкәдәге иҗатчыларны берләштерү максатын тота иде. Һәм бу кичәдә нәкъ менә шагыйрьләр, Алар шушы егерменче гасырның егерменче елларында иҗат иткән, нәкъ менә егерме алтынчы елда ниндидер хисләр белән, нинди уйлар белән, ниндидер борчулар белән янган шәхесләргә багышлап шигырьләр багышлаячак шагыйрьләребез, җырчылар була. Илүсә Хуҗина, аннан инде балеринабыз безнең Айсылу Мирхәфисхан, шулай ук аңа без аерым кичә багышлаган идек, ул да безнең белән. Ягъни менә без аерым кичә багышлаган кешеләрне хәзер бергә туплап, Бергә шушындый бер уртак җыены булачак инде бу, унберенче ноябрь. Менә шушында егерме алтынчы елда безнең иҗат интеллигенциясе вәкилләренең исемнәре язылган һәм икенче ягында бүгенге яшьләрнең исемнәре. Менә чагыштырып буламы аларны? Бармы ул вакыттагы кешеләр белән чагыштырырлык? Юк, чагыштырырга кирәкмидер дип уйлыйм, чөнки чыннан да без менә мең тугыз йөз егерме алты, ике мең дә унбиш дип куйгач, афишада Шундый уйлар туа кайбер кешеләрнең һәм ниндидер, бәлки, ярамаган чагыштырудыр бу. Бәлки, алар арасында андый шәхесләр дә бардыр, ләкин бит аны вакыт кына күрсәтә ала. Ул вакытта, 1926 нчы елда Сара Садыйкова әле яңа гына музыка училищесын тәмамлаган. Шул ук Галия Кайбицкая яңа театрда эшли башлаган, әле анда аларны да әйтеп булмаган. Кем була алар? Монда да шул ук хәл. Менә бу көнне театр училищесының, театр мәдәният һәм сәнгать институтының 3 курсында укучылар менә нәкъ менә Галия Кайбицкая, Сара Садыйковаларның хатларын укыячаклар. Ягъни әле алар студентлар гына. Аларны да белеп булмый, бу фамилияләрнең кайсы безнең киләчәктә калыр икән. Моны бит бар тик вакыт билгели. Әйе, Илнар менә әлеге афишадагы саннарны һәм шәхесләрне чагыштырыбрак карады. Ә мин э, үземнең күзлегемнән аларны буыннарның очрашуы, буыннар очрашуы дип атар идем. Әйе. Э, яшьләрнең менә бу калеб яңа буын җыенына кызыксынулары ничегрәк гүзәл? Э, бу э, бөтенләй башка яшьләрнең дисез, иҗат бул, иҗатта булмаган яшьләрнең. Срочно. Гомумән, гомумән сорыйм. Төрлечә, төрлечә.
Ниндидер менә бары тик бер даирә өчен генә ничектер үзләре җыелалар. Хәтта менә бу татар иҗатчыларында да бар ул. Кайбер шагыйрьләр бездән читләшәләр. Бары тик бер даирә өчен алар үзләренә кызык, үзләре җыелышалар. Юк, без үзебез өчен эшләмибез. Без менә нәкъ менә яшьләрнең иҗатларын тамашачыга, яшь буынга танытыр өчен, Аларга без ачыкбыз, шуңа әлегә безнең керү дә бушлай. Кичәне оештырганда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Рәфкать улы Бикчәнтәевка мөрәҗәгать иттек. Без режиссерсыз күп очракта эшли идек. Лилия Әхмәтова, Илгиз Зәйниевләр безгә ярдәм иттеләр. Ләкин бу юлысы менә ул бит яшьләрне ничектер танытырга, аларга ниндидер этәргеч булырга тиеш. Шуңа менә Фәрит Рәфкатовичка барып, берәр студентыгызны безгә бирегез, чөнки аның да режиссерлык дебюты булсын иде, дип мөрәҗәгать иттек һәм ул безгә Олег Кинжагулов ишенче курс студентын тәкъдим итте һәм ул менә аны Димәк, сез әле яңа исемнәр ачарга да үзегездән өлеш кертәсез. Әлбәттә. Миңа калса, Калебнең максаты да менә шушы яңа исемнәрне ачу, максатларның берсе булып тора. Һәм әлеге исемлеккә кергән яшьләр менә бер гасырдан соң да искә алырлык шәхесләр булып үсеп җитсен дигән теләктә. Бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Рәхмәт. Мин дә шушы кичәне ниндидер тарихи вакыйгадыр дип уйлыйм.

Бездә кунакта хезмәттәшебез Калеб яңа буын җыенының авторы Гүзәл Сәгыйтова булды. Ә без алдагы сәхифәләрне барлавыбызны дәвам итәбез.